A kan dawt ngai. Minung hi kan i dawt cang ahcun chuahpi u le nau le sahlawh rualchannak hmanh hin misingpi zong nih kan cungah dawtnak an rak langhter khawhmi ka hmuh ah ka khuaruah a har ngai i Pathian zong ka thangṭhat. Rianṭuan colh na duh maw? Ka naupa nih a fel ngai an ti le A pa na pastor a si an ti cu a si maw? Si ko, nan ka dawt tuk i kaa lawm. Dawt naa hlawh ve caah a si lai cu. Dawt aa hlawh lomi cu unau chuahpi zong kan i dawt hlei ṭung lo. Khuachung ah rian ṭuan maw na duh? Ramlak deuh ah ṭuan dah na duh? Khuachung cu tlaihkhih a tam tuk lai. Ramtang deuh ah a riak i ṭuan zong ka duh deuh ko. Zarkhat hrawng in i din law saram van lei ah na kal te lai. Kaa lawm, nangmah nih na ka zohkhenh ka hau ko lai hih. Aw, zeiti hlei cun kan zohkhenh kho lai lo cuh. Ṭha te le fel tein um i zuam law kan bawmh khawh tawk cu bawmh kan zuam ve lai. Zarhkhat chungah inn tangah voikhat lawng ka ṭum. Cuhmanh cu ṭum lo awk ṭha loin rian an ka fial caah a si. Zarhpini a hung si. Malaysia ka phak hnu ah biakinn voikhat hmanh ka phanh bal ti lo caah ṭiphang ngai bu khin biakinn ah cun kan i pum. Jalan MB CCF pumhnak cu Tuluk biakinn hlanmi cu si kaw an i pumh dih bak leng in hngah a si. Aa pummi kan tlawmte rua lai ka ti lio ah Harsatnak hmun ahhin minung nih Pathian kan rak hlam deuh ko rua, ṭhutnak ka ting lai lo ti phan ah inn ka hram in Tuluk pawl an chuah bak cu heh tiah luh hmasa kan i cuh i kan i eng len ko hna. Thawngthanh caan a hung si i a min lawng ka rak theih tawnmi Pu No Thawng nih thawng a vun thanh. Pehtlaihnak ah minung pakhat ah RM fang kul cio thawh a sinak le Thih lonak ton sual ahcun CCF nih bulhnak ah RM thong hnih pek a sinak vialte a vun chimmi ka theih cun CCF an rianṭuannak cu upat lo awk a rak ṭha lo ka ti. Pastor pa nih a phan tharmi le CCF ah voikhat aa pumhnak a simi a kan dirter i Thlaza a kan campiak ṭhan, thongtlami le harnak a tuarmi vialte caah tiah lungthin tak tein thla a cammi ko nih ka lung a ka suk ngai. Thla a kan campiak lioah lengkengkhenh kan um lio a rak kan ve i thla a cam lioah Bawipa luatnak pe hna law Na biakinn thiang ah tumnak le nangmah thangṭhat ṭinak caanṭha kan pe ko a rak timi Pathian nih a leh ti ka vun hngalh i lawmhnak mitthli a luang. Pastor pa nih thawngṭha a kan chimhmi cu CCF kan tlangtar a simi Pathian cu na kawl i Lianngan Bik kha na kawl i nangmah cu na thian i na din ahcun a dingmi na tinhnak cu a tlinter lai. Cun naa thawknak cu hme hmanh seh law na donghnak lei cu a ngan lai, Job a ngam pariat a hme panga in pariat tiang a si. Thazaang ka ngah taktak. Pathian nih Laimi kan i thawknak mi hmanh sehlaw kan donghnak lei cu a nganter khawh ko. Kan rian belte cu Pathian duhnak kha kawl i dinfel le thianghlim hi a si ti cu ka vun i fiang ngaingai. Hmunhma thar ah hawikomh thar he rian thar a ṭuan ding kan hung si. Saramban lei ah rianṭuan ah kan kal. Khuachung lei i um cu palik tlaihkhih phan ah ramlak um cu ka duh deuh. Ramlak zong cu operasi an luh ahcun a him hlei lo nain minung ruahremh deuh bia tu khi a si ko. Pathian thawngin tluang tein thlali chung cu kan rianṭuan zong tlam a tling i Tlaih le khih zong kan tong hro lo. Lahkhah kan thomi te cu kua ding in khuachung ah ka hawipa Lian Bik Thang he kan kal. Malaysia ah hin ṭih ding hi an tam bik rua lai ka ti. Kawlram a chia tuk kan ti i kan kaltak ni ram hmanh ah kan ṭih bal lomi hna damiah le gangstar pawl ṭih ding an um hoi. Kan phaisa te cu phaisa bawm hmanh ah chia ngam loin kan bawngbi chung nawhchum le kan kedenh tangah kan thu. Palik nih hmuh paoh le phaisa dihlak chuh cu si kaw thirthir phangphang hin kan um. Kan mit au ko hin palik zong nih cun an rak kan theihmi kan tampi lai dah ka ti. Uniform aa hrukmi paoh kan ṭih cang hna. Security hmanh palik ah kan ruah tawn hna i fiang tein kan zoh ta hna hnu lawngah kan kal. Tluang tein MB kan phan i kan hlawh man hnihkhat te cu kan puaisa sinin Rangoon lei ah ka pahram sinah ka kuat. Khua lei ka chuat khawh hna lo caah ka pahram cu rak ka chawmhpiak te hna law a dam ko ti tu rak chim te ko hna. Thonginn in ka chuah hmanh an thei lai lo khah, nangmah nih rak chim hna tiah bia ka cah. Cun phaisa zong tlawmpal in rak kuat te hna tiah phone ka hei chawn. Dawtku a sianginn kai a dih kum a si cang. Thawngpang zeihmanh kan i theih khawh ti lo caah Kawlpa, kan hawipa Myettrin passport he a ummi a tlung ding a si caah bawmh ka hal i Mandalay College ah cakuat na va ka pekpiak lai tiah a hmuh lai hmanh zum huaha loin va hmu sual sehlaw tiin dawtku cakuat tawite in ka ṭial. Diar dawt bikmi le ngeih bikmi dawtku, nang he ton lai ni ngak in khua caan rel caan a sau ko cang. Na sianginn kainak ah na tlamtling lai kaa ruahchan. Ṭha tein na dih khawh lai zong ka zumh. Harnak tampi lakah atu liote cu ka dam i ka tluang ngai ko. Kan biakam bang a tlin lai ni ka hngak ko. An daw zungzal tu le na dawtmi thangthang. Zankhat cu kan rianṭuannak hmun in mui hnu ah buk kan panh hna. Kan riahbuk cu lamkam ah si kaw a lamhlat in mawṭaw mit dupdep dupdep tiah a ceumi le Angki hring vansau cungah plastic angki bantuk a aihre pahmi a hnulei ah ca aa ṭialmi i hruk in kan riahbuk pawngah minung aa chawk lengmangmi kan hmuh hna. Operasi an lut ko hi teh kan ti i ramtang ah kan zam dih hna. Zanriak loin sa-ung-si kungtang fikfalak ah zinglei suimilam pahnih tiang kan um. Kan hawipa thingkung cungah a kai i fiang tein a vun zoh hna cu paparazzi si dawh an si lo. Midang zong tampi an i chawk ko a vun ti i Amah cu fiang tein va zoh dingah kan kalter. A nih ruah lo ah kan riahbuk pawngah lam an rak ser biatu a si. Kan i lawmh mafak deuh kan thinhun dek. Lamser pawl nih an i hrukmi angki zong cu ṭih tuk lung cun palik angki bak ah kan rel ko i palik hmuh bakin kan hmuh ko hna. Kan hmuh ve lonak cu an i khat pah pinah ṭihnak in kan khah caah a si. Zinglei pahnih hnuah rawl kan chuang i kan ei khawh tlawmpal kan it ah khin khua a dei. Mitkuh cim lo buin rian ah kal ṭhan kan hau. Lung a dongh caan hi a tam ko. Malaysia ah ṭihṭih phangphang le harsatnak phunzakip tuar buin khuacaan kan relnak kum thum a tling ve cang. Thlaruk chung ka vun i hne lai i ka tlung lai. Dotku he kan biakam a tlin ni ahcun Malaysia ka tuarmi harnak cu ka philh te ko lai tiah lungchung in biachahnak ka ngei. Kan boss pa nih khuachung ah rian a kan fial. Thil kan cawk dih in bus stop ah kan kai lai kan vun ti bak ah motor ṭialte kan pawng ah a hung dir. Ai si an vun kan ti colh. Kan vun zoh cu sanghar palik an si ko. Kan lau, kan nawl lengmang hna cu an duh ti lo. Kan phaisa bawm chung ummi phaisa dihlak le kan pu phaisa Thil kan cawknak a hleimi zong an lak dih. An mawṭaw chungah an kan khumh i phaisa tlawmpal an lak hnu cun anmah tu nih an kan vahpi hnuah bus stop ah an kan thlah ṭhan. Kawlram palik lawng hlah maw ti na lakah Malay palik zong zei hlei hlah. Phaisa in i tlanh awk tal a ṭha i aa ning deuh. Thong chung luh ṭhan lai ding cu ka ruat kho bak ti lo. Motorcycle ngan deuh aa citmi hmuh paoh ah lau, mawṭaw a lai ah a ṭial deuhmi hmuh paoh ah lau, bawtte nih hro le volhpamhnak biatuar har nih dang khat, dawtmi ngei nih dang khat tlunrumro ka duh ko cang. Khuachung lei in ka hawipa a ra. Zan ah operasi an lut i kan Laimi pakhat pa cu a ṭih tuk ah a hmumang in Inn dotngaanak thlalangawng in a zuang i a thi. A hawile nih va zoh ding ah an kal i palik nih nanmah nih nan thah tiah an tlaih hna i khoika ah an kalpi hna ti theih a si lo ti a kan chimh. Kan hawipa Lian Hlei Mang kha an nu nih pa a duhtak. A lawr i a ummi puaisa pa kha nungak chinku he khan an zam. A sin i phaisa kuatmi kha a phan lomi tampi a um an ti tiah a kan chimh. Kan theihmi thawngpang a ṭhami pakhat hmanh a um ti lo. Sau deuh um ahcun a sawt ding phun in ka um ve cang. Thong chungah sau lak hmang hmanh ning law ka kalnak in kum thum leng zong ka um ve cang caah tlun kaa tim. Thlanga ka ṭuan man te ka hlam i Ṭiphang tuk in ka umnak Malaysia ram cu hnulei chit in dawtmi he kan biakam tlinter dingah Kawlram lei tlung dingin biachahnak ka tuah cang. Phaisa ka ngeihchunh te cu Rangoon lei ah ka hluai i hnangam ngai in ka um. Cawn nihnih ni ah nan tlung te lai tiah kan puaisa nih a kan ti. Malaysia CCF ah kaa khawmhdonghnak zong a si men lai caah tiah zeihrawh cu kan tong lai lo dawh. Pathian thangṭhat le biak i kal ko ahcun kan ti. Kan vun i khawm. Pastor pa nih thaizing zarh chungah ramthunak lei ah siseh, Kawlram lei ah siseh a tlung ding le A voikhatnak CCFMD ah kaa pumhnak a si a timi nan um ahcun dir u a vun ti. A tlung ding dir in ka dir ve i thla a vun kan campiak. Khom dih in kan lawi lei ah ka hawipa nih Times Square ah maw sungkai ruang ah dek tlunnak ka denh copa a si a ka ti. Kedenh kan cawk khawh in maw Times Square le Sungkai Uang hna zeitikah hmuh ṭhan um te hnga maw tiah kan vun zoh len lioah CID nih an kan tlaih ko ai. Zeiti i nawl lengmang zongah sanghar pawl bantuk an si ti lo. Immigration pawl he si hna kaw kan i ruah lo tuknak hmun ah lorry chungah an kan khumh ṭhan i Tlunnak ding caah cawkmi kedenh cu thongtlaknak kedenh ah aa cang ṭhan. Inn tlun lai lum le kum voi lai thih ti bak kan si ko. Sungkai pulu thong ah an kan kalpi rua lai ka ti cu a si hoi ti lo. An kan khumhnak thawng cu ka jang thawng in a si diam ai. Ni hleili kan tlak hnuah zung ah kan bia an kan ceih i Bukit Jallit camp ah an kan ṭhial. Zeican thawng chungah khuacaan kan rel lai aa fiang lo. Kawlram ah hlah maw khuacaan ka rel cang lai ti na lakah Zingchiar hro le cer le zanchiar milurel laihngak le thongtla rawl einak kheng cu kan chungkhar kheng bantuk ah a hung cang ṭhan. Passport in a ra nain a chuahtak vemi zalak an tla ve. Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Indonesia cawṭhup in kan um hna. Thonginn chung ah sau deuh caan hman hnu ahcun Khurkhua hi fak in rawh khawh a si ti lo. Kawlpa pakhat zaam aa tim i an tlaih ṭhan. Fak taktak in an hrem lawng si loin zaam aa tim ve lomi tiangin fak taktak in an kan hrem ve. Kawlrammi pakhat sual ruangah kan dihlak in kan tuar. Zaam aa timmi pa cu a rami palik paoh nih hin amah hi maw si an ti i an chuih an bengh ta lengmang. Caan rauh hlan ah amah le amah a hni in thlalangawng ah aa awk i a thi. Kawlpa le Indonesiapa an i vua hoi i Aa vua ve lomi kanmah tiangin hrem kan si ṭhan. Pathian sinah thlacam hmanh hi ka huam ti lo. Ka tonmi paoh tong cang ko ning ti phun hin khua ka ruat cang. Vawlei zoh ah a pit, van zoh ah a sang timi hi hi bantuk pei a si ko lai hi ka ti i Van hi a san tuk caah ka thlacamnak zong hi a phanh khawh lo bia a si ko lai ti hna ka ruat cang. Kan rawl eimi nih le minung fa nih thazaang ngeihnak tlak a si lo. Lenglei in zohtu le kan ngei lo. Kawlram ahcun thongtlami hi rian an ṭuanter peng hna ti a si nain Malay ahcun thongtla rian a ṭuan khomi cu

Ka mit a mui, ka thling a kik, ka mit in dumde an choi. Ka hnar a za i ka kut in ka vun i tongh cu thi lawngte ka kut ah aa neh. Ka ihnak cu thi lawngte in a khat ko. Ka hawipa Lianbik Thang a lau. Kan thonguk capṭem pa a chim colh. Palik nih an hung ka fuh colh i sizung ah kal ding in i tim an ka ti. Thongtlami sisung ah kalpi cangmi hi cu a zualhma taktakmi lawng an si tikah ka kal lai ah ka hawipa Lianbik Thang a ṭah i a mitthli aa hnawh len khi ka hei hmuh. Kawi Lian ṭap hlah ka dam ko lai, ka rak kir ṭhan hrimhrim ko lai, nanmah zong dam rak i zuam ka ti. Thla ka rak in campiak lai, thangthang lungcan i pe mu, na dam ko lai tiah Pulthi nih sarthih hram ti bang caan kan hmang. Mi ee peng kan naupa pakhat kungkung zong bukicalit khem in chawngket sizung ah an kalpi i a thih hnu thlakhat le cheu lawngah a thih an theih i CRC nih a ruak an va lak hnuah An vui ti thawng kan theih. Thong a tla i damlonak ruangah sizung ah a thimi hna hi ahohmanh a chungkhat sahlawh chawnh ding an theih hna lo ahcun an ruak hi sizung ah thla hnih an chiah hna i a latu an um ti lo ahcun sizung rianṭuantu nih an duh paoh in an tuah ko timi an rak chimmi zong kan theih bal tikah va thi sual ning law Ka thih le thih lo hmanh aho nih thei loin maw ka liam ko lai ti ka ruah ah ka lungthin tak tein Pathian sinah thla ka cam. Mithat le lainawng bang cincik in an ka khih i ka kut ah hreng an kan khimh chih hnu ah chawngket sizung ah an ka kalpi. Ka hnar thi a pi khawh lo caah Ka hmailei angki cu thi a nih dih, palik pawl nih le zaangfak a si ti lei lo khin mi hnahnawk na si. Hna na kan hnawh tuk ti khin an ka zoh. Sizung kan phak cu sizung ummi vialte nih khuaruahhar taktak khin an ka zoh. Micheu nih zaangfahnak lungthin le mithmai in an ka zoh lioah micheu nih ṭihnak lungthin le mithmai khin an ka zoh. A thei lomi nih cun ka kut ah thir cincik he ka si pinah ka pumpuluk tein thi kaa neh dih caah mithat le lainawng hna ah an ka ruah men lai. Sibawi nu nih a ka zaangfak tuk i thazaang a ka pek. Na ningzak hlah, na thin zong phang hlah, zei sualnak hmanh na tuah lo. Nan ram a har caah nan tonmi a si. Na thi lai lo. Na biakmi na Pathian sinah thla cam. Pathian cu zei pathian hmanh a ṭha lomi an um lo. Khrihfa Pathian zong a ṭha. Muslim Pathian zong a ṭha. Buddhist Pathian zong a ṭha. Atu ah hin in damter khawh colhnak ngei ning law kan damter colh hnga. Damter khawhnak taktak cu Pathian nih a ngeih. Kannih cu Pathian nih mi an dam khawh nakhnga fimnak thiamnak a kan pekmi lawng kan si. Na thazaang a der tuk caah a si. Na ṭhanu hnemhnak bia nih thazaang thar a ka pek. Sizung rul hmanh cu a thaw tuk in ka thei i sizung ah saupi um ning ti ka duh ngai. Khrihfa man a si lomi ka ṭhanu hi tluk i ka cungah a ṭhatmi le a ka dawtmi ka ruahah Pathian hi ka chungah hin a ṭha hrim ko ka ti. Na ṭhanu nih Palik pawl nih theih lo kar tein phone in chawnhpiak duhmi hna na ngei maw? Ka chimh kan chawnhpiak hna lai. Ka ngei ko. Chin Refugee Community CRC ka chawnhpiak hna law ka duh ko. Anmah nih UNHCR sinah ka chimpiak hna seh law ka duh ko. Ka thongtlaknak cu Bukitjali camp ah si i ka body number cu Pali pathum pakhat pahnih a si lai. Ka hawipa Lalbikthang body number cu pali pathum pakhat pathum a si lai. Kaa lawm tuk Doctor. CRC na chawnh khawh hna lo sual ahcun mah hi ka Bawipa phone a si ka ti i. Kan puaisa phone number ka pek. Nili sizung i ka um hnuah thonginn leiah ka kir ṭhan. Dakṭhanu nih RM zahnih a ka ṭhen i mitthli he a sinah lawmhnak bia ka chim. Thonginn chung dam tein ka phak ṭhanmi cu keimah lawng hlah ka hawile dihlak an i lawm dih. Kawi Lian ko, keimah tluk tein aa lawm ve. Dakra nu pekmi phaisa te cun Yamyam le Mami ṭheo cu kan cawk i tho ngaiin rawl kan hun ei kho. Rulṭam zual deuh caan ah changreu hna kan vun i cawk khawh i kan tha a hung nuam ngai. Zarhkhat hnu ah khin ruahlo ah 4-3-1-2 le 4-3-1-3 Cung pah tiah an vun kan auh. Kan tho, kan kut khih buin an vun kan chuahpi i thongtlami tonnak khan chungah cun kan vung lut. CRC chairman le UNHCR lei in an si taktak. Anmah cungah maw kaa lawmh deuh Doctor nu chungah dek ka ti. UNHCR nih interview an kan tuah i kan rak in chuah te hna lai, lungsau tein rak hngak ko u an kan ti. UN kat i tlei cu duh bak hlah, dawtmi ruah ah Kawlram ah ka kir ko lai a ti pengmi zong nih thonginn chung in luat khawhnak lam zeidang um ti lo hnu cun UN cheu cu i bochan a si ko. UN an rianṭuannak ka ruat, sifak retheimi an hei kan bawmh ning, a hleice in kanmah Laimi ca ko ah hin hlah maw an ṭhat khun ti hna ka ruat. Laimi pa zeizat nih hin dek an ca thlacampiaknak hi kan hei hngalh hnga ti hna ka ruat. UN nih an kan ton hnu cun Laimi dihlak cu kan tha a nuam i kan lung a hung ṭhawng. A cheu nih UN card ka tlaih ahcun US kaa thim lai. A cheu nih Norway kaa thim lai. A cheu nih Denmark kaa thim lai a timi le Canada kaa thim lai a timi lawngte kan si ko cang. Ka thinlung tein nan duhmi i thim u. Kei cu dawtku kaa thim lai ka ti. Kawi Lian nih Thangthang nang zeiram dah naa thim lai? Kawlram an ka nihsawh. Ka thinlung tein dawtku umnak ram a si ka ti ziar ve. Thla khat a rauh hnuah UN nih an vun kan chuah taktak i thla hnih hnuah appointment an kan pek. UN cungah lawmhnak ka ngeih tuk bu le an caah thlaza ka cam buin Dotku um lonak vawlei hi ka caah nuamhnak a um hlei lai lo ti ka ruah ah kan puaisa sinah kei cu ka tlung lai, ka tlunter law ka tlunnak man cu rinkun ah kaan cham lai. Ka pahram sinah phaisa ka chiah ko. Thailand na naupa kha ṭha tein ka chawnhpiak tiah ka chim. Na thazaang um lo tuk rih hih, zarhkhat cun i cawng ta rih ko a timi hmanh cu tlaih ṭhan lai phan ah ka duh ti lo i nithum ka um hnu ah kum li chung ka hmuh ti lomi kan chuahkehnak le dotku umnak kan ram lei ahcun kir kaa thaw. Tlunlei cu kan lei bantuk a si lo, tanglam kan ti nain a nuam ngai. Thailand ramri tiang Thailand kan puaisa Pu Chan Hniang nih a rak kan don i zarhkhat tal cu caam rih ko a ka ti. Male lei in a rak tlungdim hawi dang zong an um a ti caah hlunhawi hngah pah in thailen ahcun ka caam. An rak hlonhmi a kai rih lomi hna an rak um i zan ah thlacamnak kan tuah tawn hna. Harnak a tongmi lawngte kan si caah thla kan cam lai ah kan tonmi harnak chungin tlawmpal thazaang ka pek hna i nan ton ciami harnak hi Pathian nih a theih ko, palik nih kan sual lo buin kan phaisa an kan chuh i misual nih an kan velh le kan phaisa an kan chuh caan zongah Pathian nih a kan hmuh ko. Lungthin tak tein Pathian sinah kan hal i kan ngaihchiatnak kha kan chimh ahcun a theih ko lai tiah biatawi ka chim hnuah Khrihfa Hlabu zathum le pasarihnak Kannih kan sual sifak ingtu kan Bawi Jesuh a si lai. Pathian sinah kan duh vialte hal ahcun a ṭha dah ngai. Hnangamnak tampi um loin fahnak ngaihchiatnak kan huah. Kan duh vialte Pathian sinah hal loin kan um caah. Fahnak le tukforh kan huah maw? Na hnawhnak in kan um dah? Kan lung belte rawk hin hlah seh, Pathian sinah thla cam u. Sifah huahnak kha an chanhtu, Hawi khuazei ah na hmu maw? Kan ngaihchiatnak kha Jesuh hngal, Pathian sinah thla cam u. Sang ngei lomi kan si cio maw? Kan thil kha a rit tuk dah? A sungmi kan Khamhtu Jesuh a ngeih lai kan hal tikah kan vun ti vial ah khin aw a chuak kho ti lo i mitthli he aa ciahmi kan tam ko. Nunau biang cung i a luangmi mitthli si loin patling biang cungin a luangmi mitthli hmuh ahcun i sum khawh hi a har ko rua, a dongh tiang ka sa kho ve lo. Minung kan tam tuk lo nain kan thlacam thawng cu Pathian thinlung ah a va thang ngai lai tiah ka ruah ko. Lungthin kekkuai taktak in a cammi lawngte kan si caah a si. Thlacam lio zongah hla nih a nunnak a ei ngai hna i kan hawi nih a kan hlawt ahcun Pathian Bawi sinah chim u. A kut in an lak an pom lai, hnangamnak kan hmuh lai ta tiah thlacam lio zongah hla a rak sa pengmi zong kan um ve. Cangpa hmanh nih bilkam an ti bang hlonmi pawl caah cun cangpa bantuk ka si ve. Thlapa a vang, van a thiang, kan thlangte ah a luangmi tiva luan thawng cu zantlai hnuah cun a hun i thei i Lunglen hruai ngai khin a um. Lung a len tuk hrat ahcun lambok on thawng hmanh nih kan thinlung ah bia tampi a chim. Kan theihmi aw thawng kip hi lunglennak phurtu lawngte ah an cang. Rep lo chawlbuk tangin anmah le ngeihmi aw cio in a awnmi vate aw phun tling theih cu celh ding a si lo. Kan puaisa pa nih ṭingṭang a kan dampiakmi a thar deuhmi cu zabawi ni aa tlaih i a ṭhing deuhmi cu keimah nih bes tumnak ah kaa tlaih ve. Zabawi an khuachung ah zan tlai hnu i hla a sak ahcun nungak le nutung no cu vun chim lo linlim cia pawl hmanh nih an thlalangawng an hun i an ngeih vemi le aa ṭhi-umkami Nu le va karlak ah siknak a chuahpi deng tawnmi nih khuatlang lunglennak hla Pukil Hnin nih a phuahmi cu a vun sak. Zophul lentu thingtiam par khuadawh connak lengdawh bingbir par ṭha cuangmi cu. Ṭaplang zacung hoi cim lo leng bingbir par ṭha aw, Cung Laini nu liamhlan hoi len awk in. Maw lunglem par ṭha lentlang mual dawtu, Par ṭha cu cul len hmanh ning lung aa leng chin, Chum le ro mei kiang law kan chuah tlanglang in. Thing hnuai hnim cung ah ri khua caan rel ther lung. Na hram ruangmang nulo arva bang lunglen ai khat maw tu zodai thinghnuai hnim cungin lunglen va hram thiam tlerlung zai ka zawn. Zabawi lian aw ṭhat nih dangkhat a hlabia le kan lunglen nih dangkhat mino deuh cu vun chim law biakliam pa le cerchim pa zong an lunglen an celh ve ti lo. A kan phentu mual le tlang cim law kan chuah tlanglang in ti hla hna kha teh nan vun kan sakpiak tiah lamhla nawn khin an vun ti. Kan hlasak an ngai rua lo ka timi biaklian pa nih zabawi hlasak a dih in dai tein ka vun um lio ahkhin vun sa rih ko u tiah Fum nawn khin a vun kan ti. Zabawi lian nih kan ṭingṭang i thleng u sih, nang vun sa ve a vun ka ti. El bak ve hlah, mah lunglen i damnak tal ah ka ti i, Pu Van Hu phuahmi dam tein tonnak um seh timi hla, Pu Ngun Kio kan Laipa ah a aw a hno bakmi nih a sakmi cu ka vun i thim ve. Leilungrun khua ṭhikhat sempi le khuapṭhi rual sinah bau riangmang cang. Ka ngai riangmang ko cang, leirun. Dam tein tonnak um seh, kan cung Pathian thawngin. Duh tlonlennak tlang le nelrawn hna cu lungthin le mitthlam ah an cuang. Par dawh phun tling le meithang nih dawhter hna lai. Run-inn tang sifah tuarhar hi mu theih lo khuachin tluangdang ramdang ah an ser ngun hlei kawl ruangah maw? Hi tluk sifah lilen tuar in kei ka rung vaih. Khua caan rel thankawng fiakfaiva nih rung-on hna rep lo chawlbuk tang in i hngilh tintling-mi rem thiam lo hramti hlah zaithiam te lunglen a zual tuk ee. ka vun sak dih cun kan lunglen kan celh cio hna rua lo. Zantlaipi hnu tiang hla kan sa hna. Laimi caah kan lunglen i hnemhnak caah hla ṭhaṭha a kan phuahpiaktu hna cung zongah ka lungchung tein lawmhnak bia ka chim. Atu lio kan mino cheukhat nih an kan phuahpiakmi belte kannih pawl caah lung a leng kho deuh ti lo. Pu Van Or le Pu Kio Hmung te hna bantuk le Ṭial Hre Ling le Ṭial Uk te hna bantuk hlaphuah thiam chuak chin lengmang hna seh ti hna saduh ka vun thah pah. Laitlang lei in a nungak parcel in an cah piak ruangah lunglen celh lo ah Malay kal aa thawh vemi hlasak thiam bakmi Lian Kung cu a hawile nih a hlasak thiam cu rak thei tuk hna kaw an vun fial ve. Na hlamei lah kha vun sa an ti i ṭingṭang khi duhtawk in a von i remh hnuah Ngunkung valpa timi ṭial uk hla cu a vun sak. Kan khuamual le zalam tlang liam dawtmi kha thil bang kawl ṭhan awk ṭha hnga maw? Santlailo nunnak hi pe in kawl hmanh ning law kei ca thinlung a tang rih maw? Ngunkung valpa ka si lo ca chaw ṭha canah ka pumpe in ka dawt ka hmuh lo cun ka nun hi santlai lo thinlung nih ka dawt zul zungzal. Ka ṭahnak zai hlah aw nunnem pawngah zel in na ṭa a celh hrim lo tiin ṭuan zong zaang tlung kho lo, rawl ei chung pil kho lo, lungrawn khua i na liam hnu cun kan celh cio lo. Laimi hi hlasak thiam kan rak tam ko ṭung. Kan ram le sining nih pe sehlaw minthang aa chuah ding kan tampi lai ti hna ka ruat. Laimi le hla aa ṭhen kho ding kan si lo. Lunglin zong ah hla Ngeihchiat i topi le i hnemhnak zongah hla, Pathian thangṭhatnak zongah hla, Khual i donnak zongah hla, I thlahnak zongah hlabia nih a chim khawh lomi le a tlinh lomi zong hla in a chim khotu miphun kan si hi ka vun i lunghmuih ngai. Dei lai tiang hla kan sa hna. Thaizing kip ah tlung ding kan si cang, ruahlo piin tahan kan hawipa pakhat he kan i hmu. An rak hlonh vemi a si. Dawtkute he Mandalay ah college kai ṭi an si caah dawtku kong a thei ṭheo lai tiah ka vun hal. Malaysia na phaknak sau cang maw? Kum hnih a si cang. College kum hnih ka kai i ka sung i ka fuam ti lo i ka ra ko. Dotku kong na theihmi um el maw? Malay ka phak hnu cu ka thei bak ti lo. Ka rat lai te ah a pa nih a thih tak hna kha na thei maw? Ka lau tuk zeitin ee a pa nih maw a thih tak hna? Aw na thei lo tih a pa kha na kal hnu kum khat ah khan motor accident in pei a thih cu. Tidim le run karlak chuk an zuan lio ah an motor brake a pau i puai chin bak in a thi. A hmurka zong ton manh a si lo tikah Aizawl lei ah leiba cazin zong aho nih an thei lo. A diary cauk zong an kawl i khoika ah a chiah an thei lo. A bank cauk zong a chiahnak an thei lo an ti. Phaisa zong zeihmanh a chiahtakmi hna a um lo ti a si le. Dawtku zong Malay ka rat lai i kan i ton lio ahcun college ka kai kho ti men lai lo a ka ti. Nangmah zong Malay ah nan vai i ton sual ahcun va ka chimpiak te a ti i tahan i a pu le phone number zong a ka pek nain Malay ah kan i hmu kho lo le a pek le a chim awk kan thei lo cu. A dang na thei chapmi um ti maw? College kan kaipimi kan hawipa nih nai ah a ka chimhmi cu Sayaci fapa Thawng Thawng nih khan dawtku kha a hal i bia aa fiang rih lo. Dawtku bialehnak an hngak kho ti a kan chimhmi dah ti lo zeidang kong ka theihmi um ti lo. Ka lung a mit, ka mit a mui, ka thlanfim nih a ka paih. A bu hrimi ko ka lo, ka mal a ma, vun hal chap ding hmanh ka ngap huaha ti lo. Ka hawipa lianlian, lianhmun cung kha na thei maw? Muse le Aizawl karlak sumdawngmi kha maw? Aw, amah kha nupi a ṭhi cang maw? Ṭhi rih lo. Ṭavun koi a naupa he khan kan umṭi i hmaithla ah a ṭhi lai a ti. Kan umṭi ti cu khoika ah dah nan umṭi? Malaysia ah. Thaizing hi Malay ah ka kai ṭhan lai. Nangte na kai ve lai lo maw? Kai hlah ka tlung lai Kawlram ah. Aw, si tak. Dam tein kei cu Kawlram kir cu ka huam ti lo. Zu in ka sok lai i ramthumnak ah ka lan lai ka ti. E khah tluang tein va kai ko ne u. Thawngpang na ka chimh le kaa lawm. Kawlram tlun kaa ngaihnak vialte thinphannak le ṭihnak nih a tei i a zenh phun khin ka um. Rengkun ka phan, ka pahram nih a rak ka don. A sin i phaisa kaa chiahmi tling tein a ka pek hnuah atu ka hun tlunnak phaisa zong kan buaisa pa i a agent sinah ka cham. Phaisa zeimawzat ther le phang buin ka kawl i ka hmuhmi ka kut ah a um nain ka hna a ngam hlei ti lo. Thawngpang thanh hmasa le hal hmasa loin ka nu le ka pa zong a pauh in ka va pauh hna lai ka ti.